Gudden Owend bei Dikrich TV. Hei zu Dikrech, do liewen ëm déi 100 verschidden Natiounen. Net fir näischt gëtt et och sou vill Restauranten, déi Plaen aus wäit entleeëne Länner ubidden, sou wéi hei beim El Cubano an der Groussgaass. déi fir hir gutt Tapas bekannt sinn. D'Integratiounskommissioun vun Dikrech, déi huet d'Aufgab, déi verschidde Kulturen och mateneen a Verbindung ze bréngen. Virun zwou Wochen hat si duerfir eng grouss Multi-Kulti-Soirée an der Aalseerei. Eng Latino-Party hat d'Integratiounskommissioun bis ewell nach net organiséiert. Deemno war d'Spannung grouss, wéi dat géif ukomme beim Public an och wee géif kommen. Awer den eeleften, das Eelefte sollt sech erausstellen, dësen Event war goldrichteg fir Leit unzezéien. Ëm déi 400 hate schlussendlech de Wee an d'Dalseeërei gesicht, fir hei op d'Latino-Rhythme vum Grupo Cobañol ze danzen. Ugeleet goufen si dobäi vun der Danzschoul Danz Salsa, Dee virgemaach huet wéi et richteg geet. Et ass ganz flott, et ass einfach, et ass Wahnsinn wéi vill Leit hei sinn, ech hätt dat net geduet. J'adore l'ambiance est très sympa et tout me parait amusant et j'adore le workshop c'est une bonne idée. Sie haben schon was gelernt auch? Ja, ja, ja, natürlich, also ich konnte auch schon ein bisschen davor tanzen, aber so ist auch schön.

Op dëser Soirée gouf awer net nëmme gedanzt. D'Refugiéen aus dem Foyer um Härebierg haten traditionell Plaen aus hire jeeweilegen Härkunftslänner matbruecht an d'Gemeng, déi hat och nach e Fotobus installéiere gelooss, wou d'Gäscht wuel konnten e schéine Souvenir mat heem huelen, wou awer virun allem och iwwert d'Walrecht opgekläert gouf, dat jo elo manner restriktiv ass. Je pense c'est une action très très chouette, très sympa de votre part qu'on puisse être informé sur la question de qui peut voter, quand on peut voter, je pense c'est assez important pour toute la population non seulement luxembourgeoise mais euh, aussi pour les frontaliers et pour euh, ceux qui viennent d'autres pays. Dëse Mann, deen ewell 3 Joer am Land ass, zum Beispill wosst bis ewell net, datt hie kann 2023 wiele goen. Dank dem Bus wäert hien sech elo op der Wielerlëscht androen. Maintenant je suis informé que je peux voter et je et je vais le faire. D'Soirée cubaine an der Aalseerei war also genee de richtegen Event, deen d'Gemeng gebraucht huet, grad och well esou vill Kulturen zu Dikrech beienee liewen. Dat hei ass richteg gutt. Ech mengen, déi Soirée cubaine, déi hei organiséiert ginn ass vun der Integratiounskommissioun, ass eng excellent Idee. Et ass e richtege groussen Erfolleg. Et ass eng Freed, dat ze gesinn, datt den Owend esou vill Leit hei, hei zesumme sinn. Wat un sech e Spigelbild e bëssen och vun der Gesellschaft ass. Et sinn der, et sinn der vun allen Nationalitéiten hei, vu jonk bis méi al, wierklech nëmmen, nëmmen top. Virun allem glécklech awer waren d'Leit aus der Integratiounskommissioun vun Dikrech, deenen hire Multikulti-Picknick pandemiebedéngt am Summer ausgefall war an déi lo hei de perfekten Ersatzevent fonnt hunn. Ass e richtege Succès dat heite. Dat hei ass einfach formidabel, dat hätt mer eis jo nimools geduecht. An esou eng flott Musik an d'Leit si sou bereet ze danzen, dat ass formidabel. An et sinn der och vill komm, wierklech. Ganz, ganz vill Leit komm a vill Leit, déi mer nach ni gesinn hunn, wierklech, wat och wierklech fir d'Zukunft versprécht. Enger nächster Soirée Cubaine dierft also näischt am Wee stoen. Dikrich ass eng charmant, Awer kleng Stiedchen. Zur Zäit allerdéngs ass Dikrech nach en Takt méi butzeg ginn. An der Crèche bei den Debbessen, do hu se nämlech elo e Mini-Dikrich nogebaut. Wat et domat op sech huet, hei ass d'Äntwert. D'Kanner aus der Crèche bei den Debbessen hunn well eng Attraktioun weider. Well sech am Qualitéitscontrôle erausgestallt huet, dass d'Kréisch net optimal a Saache Rollespill opgestallt wier, hu si hei am Turnsall d'Stad Dikrech am Mini nogebaut, wou déi Kleng elo all méiglech Rollen iwwerhuele kënnen. Ob am Ciné Scala, dem Kulturhaus, beim Glacebuttik oder och an der Waschanlag, d'Méiglechkeeten dofir gëtt et genuch an d'Kanner, déi si begeeschtert. Jo, verschidde Saachen hu mer mat de Kanner zesumme gemaach, wéi déi privat Haiser hu mer aus Karton gebaut an do hunn si d'Fassaden däerfen usträichen an dat kënnt natierlech ganz gutt bei hinnen un. An och déi éischte Kéier wou mer hei d'Dier opgemaach hunn a si hunn dierfen hei alles entdecken, waren se bal net méi rauszekréien. Och fir d'Geschäft draus Dikrech war dat hei eng flott Experienz. Déi, déi vertruede sinn am Mini Dikrich, hu sech dann och direkt bereet erkläert, fir d'Aweiung déi lescht Woch hir respektiv Produkter ze sponseren. De Pizzaiolo huet d'Pizza geliwwert, de Café d'Gedrénks an esou weider. D'Kanner hunn deen Dag esouguer selwer zerwéiert. Si bléien op alle Fall richteg op an hire jeeweilege Rollen a wëssen och scho genee wat si wëllen. Bei eisem Besuch hu sech gläich e puer Meedercher an der Roll vun der Buergermeeschtesch sou richteg wuel gefillt. War ganz witzeg, ech hunn e klenge Buergermeeschter gesicht an du hunn ech e klenge Jong gefrot, wëlls du net De Buergermeeschter sinn an hie schwätzt deelweis Däitsch doheem, da sot en, Nein, ich bin der Eisdealer. Ech denken, si wësse scho genau, wat si wëlle sinn. An hei hunn se dann och d'Geleegenheet ze testen an och hiren Alldag nozespillen. Elo wäerte mer dee Projet emol ongeféier ee Joer sécher duerchféieren an da kucke mer emol, ob et de Kanner dono ëmmer nach Spaass mécht. Ech mengen elo hu mer wierklech keng Lacune méi am Jeu de rôle. De Wisdom Dragon Academy Club vun Dikrech, deen huet zënter kuerzem en neien Trainer am Muay Thai. An deen huet d'Ambitioun fir reegelméisseg hei zu Dikrech Kampfsport Meeschterschaften am Muay Thai z'organiséieren. En éischte Cours. Ass him och scho gegléckt hei Impressiounen vum éischten Adler Fight Enn Oktober an der Aalseerei. Enn Oktober war d'Stëmmung an der Aalseerei sou richteg hëtzeg. Net manner wéi 13 Muay Thai a K-Een Kämpf waren ugesot, e Meeschterschaftskamp fir Profien awer och fir Amateuren aus Italien, Frankräich, Däitschland a Lëtzebuerg. Ënnert de Fighter och eng Partie Leit aus dem Wisdom Dragon Academy Club vun Dikrech an ënner hinnen och eng Rei jonk Fraen. Gefällt mer einfach well et vill och mat de Been ass, dass nëmmt net nëmme Boxen mat den Hänn, ech fannen dass éischter esou männle ee männleche Sport, mee mat de Been ass och sou weiblech well d'Fraen och gutt sech deene kënnen an jo also mir gefällt et mega gutt op alle Fall. Et gëtt wierklech vill Fighters bei eis déi mega staark sinn an. Jo, eise Club, ech fannen dee mega gutt, wierklech. Jo, dat doten ass mega grouss, dat ass déi éischt Gala, déi Nico Pietri, also eisen Trainer, iwwerhaapt gemaach huet, well soss war et ëmmer mat deem ale Coach, mee dat doten ass eng Première an ech giff jidderengem roden heihinner ze kommen, dat ass wierklech mega gutt, mega mega an déi Fighters, déi hei wäerte sinn, dat wäert wierklech mega gutt sinn an jo.

Dofir goufen am Ufank vun den organiséierte Kämpf och nëmme Bandagen als Handschutz benotzt. 1921 eréischt war deen éischte Réng fir e Wettkampf opgaangen. Because it's a it's true violent sport but it's beautiful to see it and it makes it hold the people out of the trouble especially myself because when the brain is good and the strategy of the brain and the Let's say the you work smart everything is possible. Esou Combat ze féieren ass keng einfach Saach, awer nëmmen esou léiert een dat Geléiert och ëmzesetzen a sech weider ze entwéckelen. Deen neien Trainer vum Wisdom Dragon Academy Club wëll duerfir och gär, dass zweemol am Joer zu Dikrech Meeschterschaften am Muay Thai an anere Kampftechnike sollen organiséiert ginn. Fir d'Siana ass et déi Kéier net duergaangen. Hatt huet mussen eng Néierlag géint déi belsch Konkurrentin astiechen a weess, datt hatt elo nëmmen nach méi trainéiere muss. D'Membere vum Dikrecher Club sti voll hannert hirem Trainer. fir weider sou Meeschterschaften z'organiséieren. Fir de Sport bësse méi un d'Leit ze bréngen, datt ee gesäit, datt de Sport och mat Respekt ze dinn huet, datt net nëmmen, datt ee sech do schléit am Ring, mee och, datt ee Respekt huet, d'Technike kennt, jo, et ass ee coole Sport, deen een zesummen hält, deen d'Leit zesumme bréngt, et ass ëmmer schéin, dat ze gesinn. Kampfsport an all senge Facetten ass am Gaang u Beléiftheet zouzehuelen. De Wisdom Dragon Academy Club vun Dikrech bitt 4 verschidde Kampfsportaarten un. Mir waren eis ukucken, wéi den Training an der Avenue de la Gare ofleeft. Mir sinn am Trainingssall vun der Wisdom Dragon Academy am Park hannert der Gemeng. Hei hu sech d'Membere vun de 4 Sektiounen zesummefonnt fir d'Vilfältegkeet vum Club ze demonstréieren, Taekwondo, Alex, Ryujitsu, Muay Thai an Jiu-Jitsu. All Owend kann een hei eng vun dëse 4 Kampfsporttechnike léieren. Zanter der Pandemie kommen der sou vill wéi nach ni virdrun. No dem klengen Abroch vum Covid si massiv déi Jonk si massiv komm, déi eeler Semesteren, déi sinn och erëmkomm an elo de Moment ass e Besoin do fir éischtens sech ze beweegen an e Besoin do fir seng Energie lasszeginn an de Besoin natierlech fir Sport ze maachen. An de Moment, bon, mir bidden eben einfach déi sportlech Aktivitéiten un. A wéi Der gesitt, mir, et ass eppes hannendrun, also se musse schonn eppes bréngen. Tatsächlech huet sech d'Zuel vun de Memberen, déi an der Federatioun Flamm zesummekommen, an de leschte Jore méi wéi verduebelt. Entretemps praktizéieren hei am Land eng 7.000 Leit ee Kampfsport, soudatt schonn driwwer nogeduecht gëtt, d'Federatioun a véier opzedeelen. An der Wisdom Dragon Academy awer si se frou, datt déi 4 Sektiounen Säit u Säit zesummen trainéiere kënnen. Fir de President Emile Eichen, dee vun Ufank u vum Club de President dovun ass, ass et egal, wat fir eng Form ee praktizéiere géif, de Kampfsport wier einfach perfekt fir d'Gesondheet a géif och nach mental Stäerkt fërderen. Am Ufank hir Motorik, déi ass emol schonn, am Ufank ass déi e bësse mangelhaft. A mer gesinn heiansdo, wéi se mat der, mam Aarm a mat der Fauscht telefonéieren, fir datt se da richtig an d'Zil kënn. An no enger gewëssener Zäit, da geet dat bal automatesch. An dann hu se och vill méi Kontroll iwwert hire Kierper. Op där anerer Säit hëlleft en och hir Wirbelsail. Ze stäerken. Mir schaffe ganz vill mat esou Saachen zesummen. An natierlech, si léieren sech och, och sech ze verteidegen. An si sollen sech och verteidegen, wann et eng Kéier esou wäit ass. Si sollen sech net gewähren. Och fir dat jonkt Seana geet näischt iwwer säi Muay Thai Training. Obschonn hatt am Adler Fight vu senger Géignerin aus der Belsch ofgezu gi war, steet hatt haut, e puer Deeg drop, schonn erëm op der Matt. Et war dëst eréischt säin zweete Kampf. An hat weess, dat hat sech just muss weider gutt dru ginn, fir virun ze kommen. Ech sinn ëmmer do, well, also meng Motivatioun ass ëmmer do, déi bleift och. Ech hunn einfach Training esou gär, mir ass egal, ob ech verluer hunn oder net. Ech sinn, jo, ech hunn dee Sport esou gär, datt ech einfach ëmmer wëll kommen. A Geleeënheet fir sech op en Neits ze beweisen dierft et scho ganz geschwënn erëm ginn. Déi nächst Meeschterschaft an der Aalseeërei ass op alle Fall scho geplangt. Mat dësem Gala wëll een net nëmmen nei Memberen unzéien an dem Club eng Notorietéit no bausse ginn, mee och der Gemeng Merci soen, dat si Trainings a Kampssäll zur Verfügung stellt an Dikrech domat als Héichbuerg vum Kampfsport etabléieren. Da gëtt et nach en anere ganz aktive Sportveräin zu Dikrech, de Celtic Club, dee virun allem wéinst dem Liichtathletik bekannt ass. Awer de Veräin bitt och Triathlon un an zanter engem Joer souguer en Triathlon-Training fir Kanner. Déi Jonk duerch. Zéng a 17 Joer déi hei matmaachen, schéngen dobäi esou richteg opzebléien. Freides owes an der Piscine vum Sportkomplex an der Rue Mäerten. Déi jonk Triathleten aus dem Celtic Dikrech hunn haut hire leschten Trainingsdag vun der Woch. Hei gi si virun allem déi richteg Technik geléiert, Kraul, duerno räich kommen Ausdauer a Vitess un d'Rei. Fir eng Course ze wannen ass Schwammen net déi wichtegst Disziplin, awer sécher déi, déi hinnen am meeschten eppes bréngt. Bei hinnen an hirem Alter ass et wichteg, dass se relativ gutt schwamme kënnen, well dat wierkt éischtens op hire Kierper an der Pubertéit aus. Et ass jo relativ bekannt, dass Muskelopbau an der Pubertéit gutt ass fir de Kierper. Dee Moment hëlleft dem Wachstum, dem Muskelopbau, alles ronderëm d'Gesondheet vum mënschleche Kierper. A beim Schwammen hunn d'Kanner dann d'Méiglechkeet, dat alles ze developpéieren, éischtens. An net zulescht baut de Schwammtraining och Ängschte virun déiwe Gewässer of, wat och méi staarkt Selbstvertraue mat sech bréngt. Obwuel et warscheinlech dat wéinegst ass, wat deene jonken Triathlete vum Celtic Dikrech feelt. Si sinn all Kämpfer. Vill vun hinnen kommen aus der Liichtathletik, wou si einfach net genuch gefuerdert waren. Bei mir war et zimmlech ähnlech. Ech hat och Liichtathletik an der Héicht gemaach an dann hunn ech gesinn, datt och. Triathlon gëtt an, well bei beim Liichtathletik war et mir e bësse langweileg, well et net esou ustrengend war an dann wollt ech och Triathlon man. Bei mir war et esou, ech war am Ufank an der Liichtathletik an dunn hu meng Elteren mer gezielt, dass den Tom géif ee Club grënnen a well mir Liichtathletik net méi esou vill Spaass gemaach huet, hunn ech da geduecht, ech géif domadder ufänken an et huet mer do esou vill Spaass gemaach, dass ech bliwwe sinn. Esou ass et och dem Turnhai gaangen, deem d'Grënnung vum Jugendtriathlon zu Dikrech eigentlech ze verdanken ass. Ma am Fong waren et e puer Saachen. Engersäits, Triathlon war eppes, wat mech ëmmer faszinéiert huet, ech hunn et awer selwer leider ni gemaach. An op der aner Säit mäi Fils, dee gesot huet, Hei Papp, ech géif gären eventuell vun der Liichtathletik fortgoen, fir Richtung Triathlon ze goen. An du war natierlech den Éiergäiz e bësse gepak, well mer trotzdeem e Club sinn, deen och Triathlon ubitt, fir effektiv eppes selwer hei zu Dikrech dann ze grënnen. Dat war virun engem Joer. Zanterhier huet dës Ekipp all Dag vun der Woch Triathlontraining. Schwammen, Koppeltraining, Vélo hei, Lafen am Bësch, Vëlofueren op engem zoune Circuit an awer och e generellen Athletik Opbautraining fir d'Muskulatur ze stäerken. An déi, déi matmaachen, sinn einfach nëmmen begeeschtert. Also mir gefällt et richteg gudd, och dass mer 4, 5 Traininger an der Woch hun. Kënnt een dann net awer ganz ferm u seng Limiten trotzdem? Dach dat schon, an dat ass halt dat wat am Fong och Spaass mecht fir dann einfach kënnen enker sou alles ze ginn. Haas da schon Momenter wou et wierklech guer net méi gaangen ass, wous de enker hues missen dech sou richteg Mam Fouss an dobäi trëppelen. Jo also meeschtens ass dat op Courssen da bass zum Schluss halt da sinn nach puer Meter oder sou wou s muss lafen an da gëss de halt nach eng Kéier alles an dat ass dat wat ech halt fannen dat einfach Spaass mécht sou dodrun. Fir bei der Staang ze bleiwen bei sou engem haarden Training wéi deem vun Triathlon do brauch et natierlech Luuscht um Sport a vill Éiergäiz, Autonomie a ganz wichteg Elteren déi hannendru stinn. Um Enn vum Joer 2022 wäerten déi jonk Triathleten nämlech un net manner wéi 28 Eventer deelgeholl hunn, dorënner och eng Partie Auslandsmanifestatiounen. Hei soll virun allem de Spaass un der Competitioun gefuerdert ginn. Wat immens flott ass, mir hunn immens vill Manifestatiounen, wou mer ginn. Mir gi vill an Däitschland, Belsch, Frankräich, quasi reegelméisseg, wou mer do optrieden. Mir ginn och elo. eng Kéier op e groussen Event dobausse gäre mat hinnen d'nächst Joer, dass se wierklech eng Kéier mierken, wéi dat ass, mat 300 Athleten a sengem Alter ze starten amplaz mat mat 20, ewéi hei bei eis zu Lëtzebuerg. An awer och trotzdeem, ech mengen, dat ass eppes, wat ee vläicht esou sellte gesäit, dat ass, dass mer wierklech vum Zéngjärege bis de Siwwenzéngjäregen esou wäit kréien, dass mer als Team zesummeschaffen. An dat ass eppes, wou ech wierklech ganz stolz op se alleguer ze sinn. Si hunn dat wierklech fäerdegbruecht, fir an enger Eenzelsportaart wierklech en Team hei ze ze grënnen, wat och zesummenhält a wat wierklech mir och als Trainer extrem extrem vill Spaass mécht. Triathlon ass e Sport deen ëmmer méi promouvéiert gëtt an awer fanne sech d'Unhänger dofir net einfach sou op der Strooss, och well een dofir dat ganzt Joer haart trainéiere muss. Grad dofir ass et sou wichteg bei den Jonken unzesetzen an Nowuesstalenter ze fërderen. Dem Celtics seng Jugendsektioun am Triathlon ass op alle Fall gutt lancéiert. Ob Schwammen, Vëlo oder Lafen, Deenen hei schéngt einfach näischt ze schwéier ze sinn. Och hei, si maachen hei zwar bëssen een op der Spillt, mä an den Course sinn se héich konzentréiert an du mierks déi Uspannung, déi se während de Coursen hunn an herno déi Freed an hiren Aen, dat ass sensationell.

Les marques qu'on vend, on est unique ici au Luxembourg. Au Portugal, c'est des très très bonnes marques, une des meilleures. Et nous, on est les seuls à la représenter ici au Luxembourg. Den Théophile Steffen war säi Liewe laang staark dem Éislek verbonnen. Seng Léift zur Natur huet hien a senger Fotografie an a senger Molerei festgehalen. Am Kulturhaus zu Dikrech ass nach bis de véierten Dezember eng Retrospektiv iwwer dem bekannte Kënschtler säi Wierk ze gesinn. Hei kritt een awer och en Abléck a säi Liewen. Den Théophile Steffen, dee laang Zäit zu Dikrech gewunnt huet, war net nëmmen ee ganz gefrote Kënschtler. Hie war och en aussergewéinleche Mënsch. Direkt an der Entrée vum Kulturhaus kann ee sech dovun iwwerzeegen. Seng Kanner, déi dës Ausstellung op d'Bee gesat hunn, Si selwer erstaunt, wat hire Papp a sengem Liewen sou alles geschafen huet. Majo, also do ass d'Haus, wat se fir d'Grande-Duchesse gemaach huet, also seng Administratioun. Déi stinn och nach do. Dat mëttelst, mengen ech, ass geännert ginn. Jo, et steet jo och drop, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse. Jo, jo, jo, à construire. Dat heescht, dat war nach de Plang vun Ufank. Dat muss Ufank fofzeg gewiescht sinn oder héchstens fënnef a fofzeg. Tatsächlech huet den Théophile Steffen net nëmmen all Dag vu sengem Liewe gemoolt a Fotoe gemaach, och huet de geléierten techneschen Zeechner, dee beim Service agricole geschafft huet, Pläng fir säin eegent an aner Haiser gezeechent, Monumenter, Kierchefënsteren an esouguer Fändele gemaach. Jo, en huet sech ganz vill druginn, also fir, en huet ëmmer nach nei Saachen ausprobéiert, e war och immens gutt, en huet sech ganz dra verbass, also war. Prezis, se war kreativ an dat huet immher gefallen gehollef fir dann alles ze vergiessen, wat mer an der Jugend erlieft hat. Well mer hate keng schéi Jugend, dat muss ee soen. En huet mer verschidde Saache verzielt an ech mengen also et war haart fir hien. Den Théophile Steffen huet ni seng Erliefnisser aus dem Zweete Weltkrich verschafft. Villes spigelt sech a sengen onzielbaren Tableauen, wouvun der elo eng 70 am Kulturhaus ausgestallt sinn. D'Wierk vum Théophile Steffen ass duerchzunn vu klenge roude Sprëtzer, déi sech wéi roude Fuedem duerch seng Biller zéien. Inspiréiert gouf hie virun allem vum franséisch-belsche Moler Maurice de Vlaminck, deen der moderner Klassik zougeuerdent gëtt. De fréiere Schüler vum bekannte Sculpteur Wercollier, deen och Member an der Palette war, huet e groussen Deel vu senger Zäit an der Natur verbruecht, déi hien op sengen Tableaue festgehalen huet. Wat de méi al ginn ass, wat de méi kleng gemoolt huet. Zum Schluss nëmme méi Aquarellen. En ass eraus, oder en huet sech eraus féiere gelooss, wéi en nëmme kee Führerschäin méi hat, esou ab 94, wat immens al scho war. Mir hunn ëmmer gesot, Looss et sinn. Dann huet en sech féiere gelooss, dann hat en sech niewendrun esou eng Tablette gemaach, mam Waasser niewendrun, an dann huet en während dem, während deem wou hien do souz, wann et kal war am Wanter, hat en d'Heizung un, En huet do seng Aquarelle gemaach, mä awer dat war dann ëmmer, net? Ech wousst ëmmer, wou ech e gi fannen. De Fernand Steffen a seng Schwëster hunn hire Papp dann och ni vill gesinn. Hie war zwar e ganz joviale Mënsch, dee ganz oppe war, awer ni de Kontakt no bausse gesicht huet. Hien hat en zeréckgezunnent Liewen, dat hie ganz der Molerei an der Fotografie verschriwwen hat. No sengem Doud dat lescht Joer am Alter vun 91 entdecke seng Kanner elo réischt d'Ausmooss vun deem Geschaafenen. D'Expo am Kulturhaus, déi nach bis den Dezember dauert, soll en Abléck ginn a säi Wierk an awer och e Bléck werfen op de Kënschtler selwer. Dann lancéiert de Militärmusée elo dëse Mount ganz nei eng Serie vu Konferenzen. Lass geet et schonn dësen Donneschdeg mat engem Virtrag Iwwer déi bekannten Enigma Chiffréiermaschinn, den Detail hei elo mam Direkter Benoît Niederkorn. Mir starten eisen Zyklus mat der éischter Konferenz de 24 November hei am Haus, wou den Här Marc Hilger wäert iwwer d'Enigma referéieren, déi däitsch Chiffréiermaschinn, déi technesch enorm interessant ass a wuelgemierkt eben och interessant ass am Kontext vun der Ardennenoffensiv. Hie wäert eis do an engem faszinanten Owend am Fong an 90 Minutten erklären, wéi déi Maschinn funktionéiert huet an Detailer an deementspriechend kënne mer natierlech och eist Exponat, wat mir vum amerikanesche Musée hei ausgeléint kruten, och zur Schau stellen. Déi nächst Konferenz fält direkt an d'Ardenne-Offensiv schlechthin. Dat ass de 17 Dezember, samsdes owes hei am Musée, wou mer d'Éier hunn, d'Lieutenant-Stagiaire Noël Mannoni vun der Lëtzebuerger Arméi ze empfänken, dat seng Ofschlossaarbecht gemaach huet iwwert d'Amerikanesch Logistik vun der US Army während der Ardenne-Offensiv wou et prinzipiell drop ageet, wat d'Problematik war, wisou et am Ufank net direkt gutt virugaangen ass, mee awer och herno, wat se doraus geléiert hunn. An där drëtter Konferenz, déi mer am neie Joer starten, also am Januar 2023, wäert ech selwer am Fong eng Konferenz halen iwwert d'Rekonstruktiounszäit, an zwar vill méi spezifesch iwwert d'Schwäiz, déi Lëtzebuerg och gehollef huet, erëm opzeriichten, a wou och Dikrech Mat senge Schwäizer Buden, wat fir munch Leit hei nach e Begrëff ass, ech am Detail drop aginn, wéi déi opgebaut gi sinn, wéi dat weidergefuer ginn ass an wéi mer de Schwäizer haut am Fong nach zu Dikrech ëmmer erëm zréckfannen. Voilà, dat wor et dann fir eis Emissioun haut aus dem El Cubano an der Groussgaass. Wat soss nach alles zu Dikrech gebuede gëtt an de nächste Wochen, dat gesitt der elo am Agenda. Ech soen iech schonn emol Äddi a wënschen iech nach eng ganz schéin Zäit. Mir gesinn eis dann erëm kuerz virun de Feierdeeg. Äddi! De Samschdeg 26 November ass an der Alséerei rëm de gewinnte Rendez-vous PMDN Friends, wou déi Dikrecher Philharmonie zesumme mat de Junioren an der Musek aus enger anerer Gemeng optrëtt. Déi Kéier invitéiert ass déi Baastenduerfer Philharmonie. De véierten Dezember mëttes kënnt erëm de Kleeschen fir déi Kleng an déi al Seeërei, wou all d'Schoulkanner vun Dikrech da vum hellege Mann eng Tiitchen iwwerreecht kréien. Knapp eng Woch drop, den zéngten Dezember, ass op der selwechter Plaz d'Chrëschtfeier vun der Amicale fir den drëtten Alter. Um dräi Auer mëttes geet et lass. Den zéngten an den eeleften Dezember ass an der Foussgängerzon och nees Chrëschtshopping ugesot. Samschdes sinn d'Geschäfter op vu moies um 10 bis owes um 6 a sonndes vu mëttes um 2 och bis owes um 6. Da sinn nach e puer interessant Chrëschtconcerten ze vermierken, eemol den drëtten Dezember an der Dekanatskierch, wou de Sängerbond Dikrech zesumme mam Ensemble Vocal Eurocantica op eng besënnlech Chrëschtrees invitéiert an dann de 15 Dezember, wou de CM Nord owes um 7 e Klarinetteconcert an der Aler Kierch huet. Sou richteg feierlech an Dikrech gëtt et vum 16 Dezember un, wann de Chrëschtmaart opgeet. Dat lescht Joer war dëse jo ronderëm déi al Kierch verluecht ginn, well dat sou flott war ass de Chrëschtmaart 2022 souwuel bei der Aler Kierch wéi och an der Foussgängerzon. Net ze vergiessen och, dass freides owes de 16 nees Nuetsshopping ugesot ass. D'Geschäfter sinn deen Dag op bis owes um 9.